Dwi dwi'n gorfod esbonio sori. Dwi yn yym sied fy mab yn ar y rhandir yn chwynnu a wedi dod yma i ymuno hefo chi i sôn am cerddoriaeth Cymraeg. Dwi hyd yn oed yn gwisgo um, peth earbuds yw hwn. Oedd mam fi'n meddwl na coesau hir oedd nhw. Ond no, earbuds. Cool t-shirt fi o American. Ah, nice.
Ie, yeah, mae fe'n cool. Nice. Be, o fi dim rili'n gwrando i lot o gerddoriaeth Cymraeg, pan oedd ffrind fi Lewis uh, di gwahodd fi i gweld Geraint Jarman, a o'n i'n cael jam bach ei hun yn Pont Pŵl gyda BGTM, a oedd e fel, o, fi'n mynd i gig actually yng Nghas Newydd. Um, oedd e yn Lyfrgell Meini, a mae hwnna tua 50 metr i ffwrdd o fy nhi. Um, so, o ie, so, ie, pwy ydi e? Oedd e fel, mae fe'n um, dyn sydd yn canu, o, pa fath o cerddoriaeth sy'n gael fe? Uh, reggae. So oedd e fel, reggae Cymraeg, a fi fel, no way. Fi angen gweld hyn. No way os na reggae Cymraeg. So nes i mynd draw, a oedd ambell un o um, hen athrawon fi yna, oedd e'n clas. oedd e mor wych. Oedd gwneuon fe, um, oedd e gan fod e band gyda fe, a oedd mewn dau neu tri venue yn canu gyda fe hefyd, a oedd e'n clas ers hynny. Um, fi jyst wedi gwrando ar mwy a mwy o gerddoriaeth Cymraeg, um, band fel Chroma, um, Mell, a Cwpl o bands arall hefyd. Lot o band i'n gweld, so fi'n hoffi mi stuff fel Tafoel, Maes B, a fel nawr o gigs y Steddfod yr Erdd, a um, fi, fi offi'r mech, boys o ysgol yn iawn mynd i hefyd, boys really fantastic, wych. Hefyd fans mawr Los Blancos, fel maen nhw'n ffantastig a maen nhw'n wych i gwylio'n fyw. A o'n i bach yn gytid yn ei fod cael nhw am gig cyn e, e, cyfnod clo. So ni'n gobeithio am y popeth yn mynd nôl i normalrwydd, ni'n gallu gweld nhw'n fyw. A hefyd, ie, yeah, hoffi'r eira hefyd, maen nhw'n gret i wylio hefyd, wedi gweld nhw'n tafoel y stuff a gwybod sut ti cael party, felly maen nhw'n cool iawn. A ie, yeah, mae lot o bandiau ffantastig a os bod neb yn gwrando ar cerddoriaeth Cymraeg neu eisiau trial, jyst mynd ar Spotify yw e, chweithio mm. caneuon dan o hwnna nawr. A mae jyst, hyn o'i chi'n teipio mewn caneuon Cymraeg, mae'n dod lan y rhestr o playlist gwahanol, a mae'n jyst yn wych i weld.
Dwi'n efo'r un, yr un problem efo, um, o'n i wedi bod yn aros esu i weld band pres Llyregib ac oeddwn i wedi bwcio nhw i ddod i Philly Fest a wedyn yn amlwg, cyfnod clos, nath Philly Fest ddim digwydd. O'n i'n rili edrych ymlaen, cos dwi'n hoffi cerddoriaeth nhw, dwi'n hoffi perfformio nhw, ond dwi heb weld nhw'n fyw. O, so maen nhw'n ffantastig. Ie, yeah, so dyna... Nes i gweld...
Nes i gweld nhw'n steddfod yr erdd fel uh, blwyddyn diwetha, nhw fel y gig oedd eu cloi popeth off, a nhw'n wych. Nath nhw'n cyfyd mm. da o hei Mr Earth, er teg o'ch chi nhw. Mae pawb wedi mwynhau.
You've made it, os ti'n gwneud cover dar am ystyr yn y byd Cymraeg. Yeah,
O'n i hefyd siôl y scenes pan oedd Mei Gwynedd di recordio hei Mr Erdd gyda ysgolion Caerdydd o'r fro. So o'n i'n lwcus iawn i fod rhan o hwnna.
dim band ydyn nhw, ond y person Cymraeg. Mae yna dau person sy'n chwarae nigol sy'n canu drwy Gymraeg, dwi'n obsessed efo, sef John Nicholas, chi'n clywed amdano fo? Na, dwi'n mm, googlo fe. Bydde ti wedi gweld os y ti'n ffili ffest. Dwi'n bwcio bron, uh, dwi'n bwcio John Nicholas i, i Philly Fest bob blwyddyn. Dwi just... Mae efo llais really husky, neis. Mae fel bach o Mumford and Sons math o sain iddo fo. Ac um, Bronwyn Lewis, dwi'n offi fyd. O oh, ie. Yeah.
Mae hi'n clas. Dwi'n offi. Oedd hi'n chwarae go newydd blwyddyn diwetha. Do.
Oil. Cheers.
Diolch pawb. Ta ta ta.